Дуслар исәннәрмесез, саулармысыз? Сәлам сезгә Россия телеканалыннан. Менә минем артымда аның логотибы. А, килдем мин бүген Мясников тапшыруына, узганында булган идем бит Малышевада. Менә хәзер чагыштыру өчен сез инде билгеле минем чагыштырганны яратмыйсыз. Илсия Бәдердинова белән һәм шулай ук Зәйнәб белән чагыштырганны, ләкин бу тапшырудагы чагыштыру беленер өчен ничегрәк эшләнә, теге һәм бу тапшыру һәм кайсы тапшыру миңа күбрәк ошый. Сүзне гадәттәгечә көнемнең ничек башлануыннан башлыйм. Башлана башлады сыманрак килеп чыкты бу җөмлә. Хәерле иртә, исәннәрме сез? Вакыт, 6 сәгать 45 минут. Татарлар ничек дип әйтә, җиде туларга унбиш минуттан диләрме әле? Гел менә шушының белән проблема, ничек дөрес әйтергә вакыт ягыннан. Менә шулай итеп җыелдым, җыендым Малышевга дип әйтә син, уже шул кадәр тел күнеккән Малышево сүзен әйтергә. Юк, Малышевга түгел, ә бүген барабыз Мясниковка. Үзем белән бер букча ризык алдым, ике мандарин, ике алма, энергетик эчемлек, ипи, дүрт йомырка, сыр, протеин печенье белән батончик. Иртә таңнан Мәскәү урамнары чагыштырмача буш. Метрода да халык күп түгел, чөнки час пик вакыты җитмәгән әле. Килдем э, метрога утырып, э, пересадка белән ахыр чиктә килеп җиттем Белорусская дигән метро станциясенә. Менә эскалаторда менеп барам. 7-гә 30-га дигәннәр иде, хәзер 7 сәгать 17 минут. Анда тезеп бастырдылар. Безне 150 ләп кешедер. Башта халыкны төшерә башлаган идем, аннан соң халык канәгатьсезлек белдерә башлады. Нишләп безне төшерәсез, не имеете права, тегеләй, болай дип, шуңа күрә хәзер телефонны күтәрмичә генә төшерәм. Халыкның нервысына тимәс өчен. Кеше бик күп әйме бер 150 ләп кеше микән. И шуның, ну блин, я чама белән 170 ләп кешене сайлап алалар дигәннәр иде. Ә бер хатын кыз башта бер крок әйләнеп чыкты, кешеләрне сайлап алды. Минем янына үтеп китте. То есть беренче итеп сайламады. Аннан соң икенче барганда ул әйтә, миңа килде дә сез теге озаклап эшләргә әзерме ди монда инде төнге тугызга кадәр онга кадәр эшлисе була ялгышмасам вот и шуңа күрә мин әйтәм әйе әзер Һәм миңа сайлап алды һәм менә мондый кәгазь бирде. Бу үзенә күрә пропуск, продлить до конца мероприятия дигән. Менә ул атаклы О самом главном тапшыруның студиясе. Башта төшерделәр Яңа ел чыгарылышын. Кыш бабай да, башка хикмәтләр дә булды. Бәйрәм чыгарылышыннан Гадәти тапшыруга күчтек. Мисал өчен, Малышевода тапшыруны башыннан ахырына кадәр тулысынча яздыралар. Мясниковта исә башкача. Монда рубрикалар төшерәләр. Әйтик, залдагы тамашачылар уйнап бүләк ота торган сәхифә, имеш-мимешләр турындагысы да бар. Аларның һәркайсын алтышарны төшерделәр. Шуларның һәркайсын аерым-аерым тулаем тапшыруга кертәчәкләр. Башка рубрикаларны да аерым-аерым башка көнне яздырачаклар. Аңлата алдым микән? Төп аерма шунда, менә Малышева бөтен тапшыруны үз кулында тота ул. Хәтта кем нәрсә әйтергә э, әйткәнен, нинди сүрә чыкканын ул әйтәм бит, менә авторитарный дигән шундый бар э, режим правления һәм демократия дигән автократ һәм демократ ялгышмасам, әйме? Менә әйтик, Малышевның тапшыруында менә ул бөтен нәрсәгә хуҗа булса һәм бөтен нәрсәне ничек шулай дөрәйме контрольдә тота. Ә Мясниковта исә алай түгел. Ул килә площадкага. Юк, менә тагын әйтергә кирәк, менә тапшыруны яздыра башлар алдын, алдыннан Малышев бөтен группаны җыя һәм алар берәм-берәм санап чыгалар, кем нәрсә эшли, Кем кайчан нәрсә әйтә. Ә монда исә, аңлавымча, Мясников уже әзергә-бәзер килә. Ә, нәрсә эшләргә кирәклеген ялгышмас аңлавымча, ул алдан белми һәм төртелә-төртелә, туктала-туктала яздыралар. Менә демократиянең плюсы һәм минуслары менә шундый. Ә малышода әйтәм бит, алар менә ничек тапшыруның башыннан яздыра башлыйлар, менә мотор дип әйтәләр, һәм шул килеш шул яздырыла, ахырга чаклы, туктамыйча. Ә монда әйтәм, миссик кофта теге төртелә-төртелә, шулай ук бик ялкыта. Берничә көн элек Зәйнәб Фәрхетдинованың концертына баруым турындагы репортаж бик зур шау-шу тудырды. Вконтактеда да, Ютубта да мин барлык-барлык күргән кадәрен күрдем комментарийларның. Билгеле, һәр кеше белән анда сүз куертып тормадым, чөнки мин бары тик дәлилләр китерелгән комментарийларга гына ихтирам һәм хөрмәт белән карыйм. Башка Кешеләргә дә бик зур рәхмәт, вакыт табып, мөмкинлек табып язганыгыз өчен. Инде әйләнеп кайтыйк Зәйнәб белән Илсөянең концертларына. Минем аларның башкару осталыгын чагыштыру максаты куелмады һәм, гомумән, мин аларны чагыштырмадым. Ә бары тик сүзем кагылды аларның бу тамашаны ни рәвешле оештыруларына. Менә мин, яшь кеше буларак, мин шоу күреп үскән буын. Шуңа күрә миңа ул шоу ихтыяҗ кебек. Ә менә комментарий язучыларның күбесе, Алар Зәйнәбне белә, яшь чагыннан ул вакытта бернинди шоулар булмаган, шуңа күрә аларга шоу кирәк тә түгел. Менә аларга теләсә кайсы кешегә яшьлектәге вакыйгаларны, чорларны, яшьлеген сагыну хас. Бу ностальгия дип атала. Шуңа күрә алар Зәйнәбне теге вакытта ничек кабул иткән, хәзерге вакытта да аларга яшьлегенә кайту һәм Зәйнәбне шул килеш кабул итү тансык. Ә миңа нәкъ менә Илсөя Бәдретдиеваның шоу оештыруы якынрак. Ул җырлый да белә. Менә шунысы шундыйрак ахмаграк комментарийлар булды. Менә торып ба- бастырасы иде ә, Илсөяне һәм Гөлҗамалны тыңлат җырлатырга. Ә кем әйтте Илсөя Бәдретдинова Гөлҗамалны башкарырга тиеш дип? Алё, кайда монда логика? Мин гомумән сезнең логикагызны аңламыйм. Һәм гомумән, төрле кешенең логикасы төрлечә бит, җәмәгать. Менә синең логикаң шундый булырга тиеш, синең шундый булырга тиеш. Дип әйтергә дә ярамый, һәркемнең үз дөньяга карашы, белеме, тәҗрибәсе һәм башкасы башкасы. Инде әйләнеп кайдыйк Малышева белән Мясниковка. Менә Малышева, ул чын мәгънәсендә шоу ясый белә. Менә миңа аның профессионал буларак эш тәҗрибәсе күбрәк ошый. Ә менә анда терминнар күп. Ә Мясниковта исә терминнар юк күп түгел, ләкин менә ул килә дә, урысча әйтмешли, поток сознания нәрсә сөйли-сөйли, мыгыр-мыгыр, мыгыр-мыгыр, бер Тондарак менә югары уку йортларындагы лекторлар шикелле. Ә мала шул менә басым ясап әйтәм, менә шулай, тегеләй, былай. Биргән анда терминнар күп. Ә Мясниковта бөтен нәрсә тормышчан. Менә үзенең тормышындагы вакыйгаларны сөйли. Аңа бераз сорау бирәләр икән, мәсәлән, тамакны Тоз һәм сода белән чайкатырга ярыймы юкмы дип. Ул, ну ярый да шикелле, ярамый да шикелле, менә мин яшь чагымда шулай эшли идем, конкретик юк. Менә Малышева да әйтәм бит, менә аның съемкаларында да бер табиб сөйли башлаган иде нәрсәдер. Малышева әйтә, туктагыз, әйдәгез менә пунктлар сөйләгез. Беренче чиратта ни эшлибез, икенче чиратта, өченче чиратта. Җәмәгать, бу очракта да мин кем хаклы, кем хаксыз дип әйтергә бернинди минем шулай ук хакым юк. Менә миңа, мәсәлән, Малышевның шул рәвешле ошавы ошый, чөнки мин үзем дә шулай төгәл пунктлап эшли торган һәм максат куя торган кеше. Кердем столовыйга ашарга. Үзем белән алуын алдым, иртәнлек күрсәттем, ә менә ул бик сухомятка иде. Ә монда якында гына столовый бар икән, мин аны белмәгән идем. Менә шуңа күрә кереп алдым, ашыймын, харчы алдым, алдым плов с курицей һәм алдым чәй. Бу барлыгы миңа төште 330 сумга. Хәтерисезме, мин менә әлеге дә баягы чагыштыру булып чыга. Бөтен нәрсә чагыштыру да белмә җәмәгать. Мин менә алдан гайтам, Малышевның да, Мясниковның да профессиональ якларына бәя бирмим. Алар икесе дә бөек Алар икесе дә бөек табиблар. Бары тик шушы тапшыруларның ничек оештырылуы мине кызыксындыра һәм шуңа күрә мин чагыштырып әйтәм. Менә андагы кафетериядә, мәсәлән, мин 340 сумга төште бер слойка, бер сочник һәм кофе. Кофесы гына да 200 тәңкә тора иде. Ә монда исә менә өч әйберне алдым, 330 сумга. Әле тәмен белмим, хәзер тәмен куып карыйбыз. Безгә ни бары бирелде 20 минут обедка, менә күз алдына китерәсез, ничә сәгать тотып, 20 минут кына күп кеше тәрәзә төбенә басып, үзе белән нәрсә алып килде, шуны ашыймы? Ә мин менә барыбер кайнар ризыкны ашарга теләп, столовыйга кердем. Менә хәзер сәгать 13 сәгать 58 минут, 14 сәгать 05 минутта чыгып алабыз диделәр э, гардероб янына. Шуңа күрә минем 7 минут вакыт бар, шушыны тиз генә ашарга. Тоже нормаль әйбер түгел бит инде, әйме? Җитмәсә анда бит пенсионерлар күп. Алар, мәсәлән, берәк кая чыгып керсә, ну алар һәрхәле үзе алып килгән әйберне ашый, но ашый нәрсә ул? Сухомятка. Э, олылар өчен, аларның организмы өчен

Дөрестән дә, өченче биш минутта мин килдем гардеробка һәм нәкъ менә төгәл секунды вакыты белән чыгып алдылар. Һәм озакка сузмыйча, бер ун-унбиш минуттан запись дөрестән дә башланды. Җәмәгать, беләсезме, ашау мәсьәләсендә монда мәс бик четерекле. Мәсәлән, без бүген менә унөч сәгать булдык съемкада һәм бер тапкыр булды обед. Мин әйткәнемчә, егерме минут, әйме? И менә шул 20 минутында сиңа әле әгәр дә син столовыйга чыгып керәсең икән, димәк син э, киемеңне алырга, аннан соң кергәндә вакытны шулай ук сарыф итәргә кирәк. То есть ашауга бер 10 минут тотыла. Бүтән ашарга сезгә бер минут та бирмиләр. А, мин кичке 7-дә, мин уже шикәрем төште, күз аларым караңгыланыймы и мин әйтәм, Ә, безне өчен җаваплы булган бер Ани исемле кызга. Мин әйтәм, минем уже ашайсы килә, мин әйтәм, күз алларым томаланды, мин әйтәм, уже акчасы да ни дә кирәк түгел, мин әйтәм, либо хәзер мин китәм, либо мин әйтәм, әле бер гардеробта алып килгән ризыгыңны бирмиләр. Рөхсәт алырга кирәк шушы Аня аркылы. Ә Аня тагын кемгәдер рөхсәт кемнән рөхсәт алырга тиеш. Әгәр дә менә шушы фәлән кешедән рөхсәт алынса гына сезгә гардеробтан перекусны бирәләр күз алдына китерәсең нинди үзеңнең алып килгән әйбереңне ашый алмыйсың мин теге шикәрем төште дигәч аня шакката ничек сез алайса съемкаларга йөрисез ди ну мин әйтә ну мин вообще то белмәдем что менә шушындый моны таләпләр катгый менә малышевода ул яктан һич югы чыгып ну тәнәфес вакытында ашарга мөмкин була иде э, ризык ише нәрсәләрне Ә гардеробта астау калдырмыйсың. Барыбер чыгып кереп йөрергә мөмкинлек бар иде. Ә, ә монда юк. Беләсезме, телефонны кайбер тапшыруларга шулай алып керергә ярамый. Менә гардеробщица да әйтә. Ничек сез менә теге ашыйсы килә торган кеше буларак болай мондый съемкаларга йөрисез ди. Ничек инде мин 13 сәгать буе бер тапкыр да ашамаска тиеш, или бер тапкыр гына ашарга тиеш. Менә минем ул башыма сыймый. Менә монда дөрестән дә теге кешенең ихтыяҗлары Ашыйсы килү теләге вообще исәпкә алынмый, әйме? Менә син теге мал шикелле, малны куып кертәләр, шушындый бер уҗымга дип әйтимесен. И менә шунда кушылган эшеңне карышмыйча, карышмыйча үтәргә тиешсең. И шуннан соң Аня әйтәм бит, кемнәндер рөхсәт алып, язып миңа бирделәр. Интернетта һәм ВКонтактеда буа кызлар төркемендә Кем бу, каян килеп чыккан егет, кем тәрбия биргән, тегеләй болай дип начар сүзләр сиптерүен дәвам итәләр. Билгеле, мине белмәүчеләр күптер, чөнки мин матбугатта, журналистикада 2010-15 елларда актив эшләдем. Шуннан соң мин күләгәдә калдым. Шуңа күрә мине белмәүчеләр байтак, гомумән белүчеләр сирәк дип әйтүем. Гомумән, мин кем? Һәм гомумән минем менә шуның ише концертларга рецензия бирергә, фикер белдерергә хакым бармы? Фикер белдерергә теләсә кемнең хакы бар. Менә бу видеоны караган кеше һәркем үзенең страничкасында яисә анда үзенең мәйданында фикер белдерергә хакы бар. Һәм моның өчен синең белемең бармы? Син кем? Син музыкальный критикмы? дип бәйләнергә хакы юк. Шулай итеп, минем үземнең беренчедән блогер буларак фикерем бар, икенчедән мондый бәя чыгарырга хакым бар дип уйлыйм. Ни өчен? Чөнки башлык бала чактан. Мин белем алып чыктым Чаллыдагы атаклы балалар театр сәнгате мәктәбендә. Безнең искитәрлек җитәкчебез Рабига апа Гыйзатуллина, сез аны Гафирә Гыйзатуллинаның бертуган сеңлесе буларак та беләсездер. Менә безнең тулы канлы театр мәктәбе иде. Безнең анда сәхнә осталыгы да булды, сөйләм теле дә булды, грим осталыгы, күп-күп э, менә һәр якка безгә белем бирелде. Без ел саен спектакльләр чыгардык. Безнең Аллагы шикелле, Каз канаты кебек фольклор юнәлешендәге тамаш, тамаша түгел инде спектакльләр дә булды. Аннан башка да безнең театр шушы спектакльләрне Татарстан Яңа гасыр телеканалыннан килеп төшерделәр. Тамчы тапшыруны, күчтәнәч тәм күрсәттеләр. Әгәр дә без начар спектакль чыгарган булсак, безне бөтен татар халкына күрсәтерләр идеме икән? Әле аның өстәвенә без күп кенә фестивальләрдә катнаштык. Төркиягә кадәр барып җитеп, мин шәхсән Алтын битлек фестивалендә, Төбәкара фестивале театр коллективлары арасында үзе театрган фестивальдә Иң яхшы ир-ат ролен башкаручы кеше буларак танылдым. Бу бер. Мин тәмамладым Чаллыдагы атаклы атаклы Пушкин исемендәге лицейны. Ә минем рус теленнән бердәм дәүләт имтиханына 100 балл алырга нибары бер балл җитмәде. Аннан кала мин бөтен Идел буендагы

Пресс-службада, матбугат хезмәтендә Фәрит Кайловичка эшләнгән милли проектларда, милли юнәлештәге эшләрдә шулай ук минем өлешем шактый булды шушы еллар дәвамында аның белән эшләү чорында. Аннан кала Дәүләт Советында эшләгәндә мин Россия Федерациясе Дәүләт Думасы телевидениесе оештырган укуларда катнаштым. Ягъни, җәмәгать, менә шушы фактлар, мин башка вак-төякләрне әйтеп тә тормыйм, ләкин менә шушы фактлар, ну, минем кем икәнлегемне күз алырга бераз мөмкинлек бирәдер дип уйлыйм. Бу бердә менә кемдә әйтергә мөмкин, әй бу масая, җәмәгать, бу бернинди масаю түгел. Бу менә мин сезгә фактлар гына китердем үземнең биографиядән һәм әйтергә телим, минем шушы ишешле тамашаларга менә тырнак очы кадәр генә дә бәя бирергә хакым бардыр дип уйлыйм. Әгәр дә хакым юк дип уйлыйсыз икән, сез шулай ук аңа комментарида бу турыда яза аласыз. Сүгә дә аласыз, мактый да аласыз. Беләсезме, мин аны үземнең шәхесемә кабул итмим. Менә мин блогер, мин журналист, мин үз эшемне башкарам, ә аны кабул итү, итмәү, сезнең эш. Ләкин дәлилләр белән китерелгән фикерләргә мин һичшиксез колак салам. Сез бит, әгәр дә караган булсагыз, Малышеваның тапшыруына икенче тапкыр баруым турындагы видеода миңа ниндирәк комплимент ясаганын, Әйдәгез шушы өзекне карап китик әле. Утырам мин шулай запись башланырга 5 секунд кала. Малаша миңа карады да ерактан мужчина с трупоподобным лицом ди. Мин аптырап киттем. Монда тамашачылар арасында гел хатын-кызлар гына, шуңа күрә мин әйтәм, минме дим? Да, да, вы ди. Ну, янәсе мин инде Кирәгенчә елмаймыйм. Менә бит әле төшерә башламадылар тапшыруны. Нәрсәгә мин инде әле җитмәсә безнең бит инде 3 сәгать ярым тоттылар эшсез, әйме? Билгеле, безгә акча түлиләр, ну, түлиләр икән, димәк, без аны тулысынча эшләргә тиеш. Елмаерга да тиеш, кул да чабарга тиеш, ягъни нәрсә кушалар, шуны эшләргә тиеш булабыз. Ә монда мин аптырап киттем. Ярам, ярам, әйтеп елмайган булдым инде дурак шикелле. Менә шулай, җәмәгать, мин трупоподобный кыяфәтле кеше булып чыгам Малышеваның күзаллавы буенча. Кайтабыз Мясниковның тапшыруына. Беләсезме, анда сине трупоподобный дип атау түгел, гомумән, бернинди тискәре фикер һәм караш белдерүче булмады. Анда менә алып баручыдан башлап, Мясмииковтан башлап, һәм анда идән юучы дип әйтикме соң, анда менә төшерү төркемендә кемнәр бар, беркем тарафыннан да бернинди кырын караш сизелмәде. Киресенчә, анда һәрвакыт менә шундый бик зур ихтирам белән, э, игътибар белән сиңа карыйлар. Безнең администратор Аня, менә минем бер заман кичке җидедә, э, әле кайсы дизер җирендә әйтәчәкмен бер репортажның, шулкадәр начар була башлады, әйтәм бит, ашатуы да бер тапкыр гына булды, минем шикәр төшә башлады. Ну, белмим, сезнең шикәр төшегез төшкәндә үзегезне ничек хис итәсез, мин җәелеп төшәм, бер нәрсә баш та эшләми, ул миңа шул чак әйтә, әйдә мин сине унбиш минуттан чыгарам, менә без, без Бер рубриканы яздырганнан соң, әлегә менә нәрсә бирим ди, конфет бар ди, шикәр, э, ипи телеме бар. Менә шулай дип башка тапшыруда әйтүләренә мин бик шикләнәм. Шуңа күрә монда кешелекле мөнәсәбәт булды һәм менә шуның өчен бик зур рәхмәт әйтергә

14 сәгать булырга тиеш, ахыр чиктә булды. Ничә сәгать була инде? Була 13 сәгать. Озын сүзнең кыскасы, җәмәгать, мин бүтән монда килергә җыенмыйм. Монда бу рәвешле акча эшләүчеләргә Алла ярдәм бирсен. Шулай итеп, җәмәгать, э, килеп җиттек иң яраткан рубрикаларның берсенә. Иң яратканы дисәк тә була, акча санаганны ярата. Кесәгә керде 1500 сум. Шулай бит? Ашауга тоттым мин 330 сум, но теге иртән алган әйберләрне вакытчыланып санап тормыйм инде. Үзегез бәлки чамаларга мөмкинсез. Ләкин минем якын дустым, журналист Гөлназ Шәмсиева беркөнне шалтыратты да әйтә, Ленар, син бит дөрес санамыйсың, ди, чыгымыңны, чөнки юл хакы саналмаган бит, ди. Килешәм һәм бүгенге көннән Тишек ТВ сәхифәсендәге керем-чыгымнарда Аръюл халкын да истә, исәптә тотачакмын. Бер якка метрода Тройка дигән карта белән юл хакы 57 сум. Шуңа күрә бер якка 57 сум булгач, икенче якка 57 сум, менә килеп чыга 114 сум. Менә 100 дә Гульсумны кушабыз 330 сумга килеп чыга. 444 сум, матырсаң шулай бит. Ә, бу килеп чыга безнең чыгым. Ә, керде кесәгә 1500 сум, 1500-дән алабыз 444 сумны һәм килеп чыга 1056 сум. Бу минемчә иң зур керем алган а, тапшыру шушы тишектә вә сәхифәсе кысаларында Чөнки моңа чаклы мин эшләгән акчаны ашап бетерә идем. Хәзер кайтып барам өйгә һәм кайбер уйлануларым белән сезнең белән бүлешәсем килә. Без кул куйдык, аны алып төшереп алдым. Шундый бер кәгазьгә документ дип әйтик мисың. Анда янәсе мин шушы тапшыруда күргән белгәннәрне күрсәтергә тиеш түгел дигән пункт бар һәм янәсе теге ну хәзер күрсәтермен аны күрерсез. И менә мин уйлап торам, әгәр дә мәгәр мин менә шушы төшергән видеоларын күрсәтсәм һәм ул дөньяга чыкса һәм кем белә шушы мәскәүнең тапшыруының продюсерлары күрсә моны алар мине судка бирергә мөмкин микән юк микән менә беләсеңме мин бер караганда әхлак нормаларында монда переступая булып чыга инде гафу итегез баш эшләми татарча сөйләшергә һәм татарчага аударырга переступая өчен но шушы чикне узан булып чыга һәм хокукый яктан ну бер караганда мин инде блогер Алар, ну, митанда махсус кешеләр дә бар, кстати. Менә мин башта бер урынга утырдым, аннан төшерү булмас шикелле иде. Яңа ел чыгарылышын төшердек. Анда барып шыбырткан төшерә алдым. Аннан соң мин әйтәм, утыртыгыз әле мин иң арткы рәткә. Анда баскычлап, баскычлап шулай утыртканнан халыкны. Мин әйтәм, шуннан арт, ә, чөнки беренче кая утырдым, икенче рәттә минем уң якта да, сул якта да өстәлә күрше фәлән бар иде. Һәм алар, мин әйтәм, күрсәләр, сатарга мөмкиннәр мине безнең администраторга, Аняга. Шуннан соң мин әйтәм, артка утыртыгыз әле дидем дә, берничә чыгарга ташлаган ягы. Мин әйтәм, что-то алда утырып бардым, әйтәм, анда бит кеше күз алдына камералар төшә, шуңа күрә теге бик яхшы тотарга кирәк үзеңне. Ә артка барып утыргач, бераз расслабон бар. Һәм мин артка утырып бераз төшерермен дип уйлаган идем. Но не тут-то было. Монда әле, кстати, студиядә ике кеше бар, олы яшьтәге бер апа һәм бер абзый. Алар иң өске рәткә утырып, бөтен халыкны күзәтәләр һәм кем ничек теге дөрес утырмаса я фотога төшерсә сразу замечание ясыйлар мин артка утырган идем бу абзый килде миннән дә өстәрәк рәткә менеп утырды ну шуңа да карамастан барыбер төшерү җаен таптым шулай комментарийлар арасында ә, әйтүчеләр булды нәрсәгә йөрисең син ул тапшыруларда зарланырлык булгач җәмәгать мин ә, нем төп эшем Һәм төп коралым ул мәгълүмат һәм мәгълүмат җиткерү. Ягъни, мин үземнең фактларым һәм эмоцияләрем аша сезгә җиткерәм менә үземнең күргән әйберләрне. Ягъни, сез инде бөтен вакыйгаларны минем күзем аша күрәсез. Шуңа күрә, әгәр дә эмоцияләр булмаса, бу сезгә карау кызык та булмаячак. Бу үзенә күрә бер теге математика шикелле генә булыр, яме мин сезгә саннарны китер китереп чыгарсам. Ә акчаны шушы тапшыруларга килеп, менә ундүртешәр сәгать Утыручылар алдына мин баш иям һәм мин сокланам, олы яшьтәге кешеләргә, пенсия яшендәге кешеләргә, менә ничек алар түзәдер, менә мин яшь кеше, мин түзә алмадым, әйтәм бит, ә алар бернинди карышмыйча, нитмичә, ничек менә көне, көннең башында утырдылар, ахырга кадәр бернинди зар белдермичә, тыныч кына әйтәм бит утырдылар беләсеңме иң ялкыта торган әйбер ул эш түгел ә киресенчә эшсезлек менә сәгатьләр буе бер урында торып басып шуңа күрә тамашачы булып бер дә җиңел нәрсә түгел ул без телевизордан гына күрәбез кешеләр елмая кул чаба имә һәм бүләкләр ала юк Кадр артында җәмәгать, мин инде үзем дә сөйлим, кадрларым белән дә күрсәтәм, бу эш бер дә җиңелләрдән түгел. Ә мин исә бу зарлану түгел, әйткәнемчә, бу сезгә шушы бөтен атмосфераны җиткерергә омтылу. Иртәмне беләсезме? Шушында Һәм менә шушы автобуслар белән башлаган идем. Шушы автобуслар белән тәмамлыйм да. Менә алар. Барысы да үз урынында. Урысча әйтәләр бит инде место встречи изменить нельзя. Юк, әйтүемчә, бу минем разведкага баруым булды. Аңладым. Ә бу никадәр дә җиңел булмаганын бу эшнең һәм гомумән эшнең ул җиңел юктыр, әйме? Бардыр ул эшнең рәхәтлек менә китерә торганы һәм китерми торганы. Бер кешегә рәхәтлек китерсә, икенче кешегә ул китермәскә мөмкин бит. Шуңа күрә ул менә шушы сиңа тиешле ачкычны йозакка туры килә торган. Һәркемнең үз ачкычыдыр ул, әйме? Сау-сәламәт булыгыз. Пока.